Бисмилла рахман рәхим. Хөрмәтле, кадерле мөселман кардәшләр, барыбызны да инде менә соңгы елларда бик матур итеп уза торган Мавлид ан-Наби бәйрәме белән Чын күңелнән котлыйм. Барыбызга да исәнлек, саулык телим. Әле шулай тату итеп, матур итеп, көннән-көн, елдан-ел берсеннән-берсе изгелекле булган халыкыбыз мөнәсәбәтләренә туры килә торган эшләрне кылырга язсын. Без барыбыз да уртак фикердә булып, шушылай матур иттереп эшләсәк, яшәсәк, Ходаебызны шатландырсак, безнең өчен бу җирлектә, дөресен генә әйткәндә, дөньяда иң зур максатка ирешү булыр дип саныйм. Менә әле бүген, Мәүлид бәйрәме көнне, Шушы изге Болгар җирендә, Ак мәчеттә тагын бик кирәкле генә карарлар кабул иттек. Инде сүз дә юк, Аллабирса, киләсе елга, һичшиксез дип әйтәсем килә, шулай була күрсен, тарихта беренче мәртәбә Рәсәй җирлегендә, Болгар ислам академиясенең бөтен корылмалары, барысы да, бөтен тиешле шартлар укучылар өчен дә, галимнәребез өчен дә, укытучыларыбыз өчен дә шартлар тудырылган комплексно тапшырырга тиеш булабыз, эшли башларга тиеш. Шушы күзлектән чыгып, үзегез беләсез, бик зур рәхмәтләр әйтәсе килә бүгенге бәйрәм көнендә инде. Менә аксакалыбыз Тәлгать Таҗетдин тырышлыгы белән ДУМИСның, шул ук вакытта мөфти хәзрәт Гайнетдиннең тырышлыгы белән Камил хәзрәт, безнең инде Татарстан мөселманнар Думасының җитәкчеләре, өчесе бергә берләшеп, академияне барлыкка китерик дип, аны оештырдылар. Алар аларның шәхсән, шул ук вакытта инде җәмгыять тарафыннан тапшырылган, Ходай тарафыннан тапшырылган эшкә тотындылар. Алар моны оештырып, башлап җибәрүчеләр, аның нигезен салучылар булып санала. Без инде фонд, безнең фонд кулдан килгәннең барысын да эшли, төзеп тә бирәчәк, барысын да булдырачак. Бу бүген бик мөһим Карар кабул ителде. Чөнки Кавказ белән эшләр өчен без һәрвакыт та, узган ел да әйттек, һәр очрашуда әйтеп киләбез, шулай булыр да Алла бирса. Без алар белән эшләргә ишегебез ачык, һәрвакыт та бергә киңәшләшеп, эшләрне алып барырга. Ә инде шушы безне башлап җибәрүче мөфтиятләребезнең эшләре һәрвакыт илдә дә күренеп торсын. Чөнки Кавказда башка ит бөтен, монда инде мәчетләр, бөтен имамнарыбыз, барыбыз да инде шушында карап, шушы да киңәшләшеп шитәргә тиеш булабыз һәм тиешле белем бирегә тиешбез. Менә килешеп эшләр өчен. Безнең рәхмәтебез зур, Камил Шамилевич, сезгә. Аны беләсез инде, ул бик, дөресен генә әйткәндә, дәрәҗәле мулла семьясыннан, дәрәҗәле мулла семьясыннан. Дөресен әйткәндә, җанында ислам дине, шул шартларда тәрбияләнгән. Әйтергә кирәк, әле Казанда Инде шундый зур эшләгәннән соң да аны Рәсәй Президенты Владимир Владимирович Путин Джиддага Рәсәйнең вәкиле иттереп, ислам мәсьәләсен ничек иттереп аралашырга, ул як мөселман илләре белән вәкил дә итеп җибәргән иде. Шуңа күрә Камил Шамилевичның тәҗрибәсе зур. Мин тагын бер гатьтәсем килә, ризалык бирүе. Бу бит бик җаваплы эш. Чөнки без төзүчене төзеп бетереп, матур иттереп, Аллабирса, кулыбызга тапшырачакбыз. Иң мөһиме, хәзер инде шәкертләрне әзерләргә кирәк. Үзегезнең арада булган, укый торган сәләтле шәкертләрне карагыз. Булган кешегә ярдәм итәргә кирәк. Аннан кулдан килгән үзебез дә эшләрбез. Шуңа күрә аннан болай галимнәр хәзер тупларга кирәк. Безнең республикабыз инде мәдрәсәләрдә эш бара икән. Казанда Ислам институтында, университетында безнең эшләребез дә бик матур гына бара икән. Хәзер беренчеләрдән булып без инде иң югары белем монда академиядә укырга тиеш булабыз. Шартлар барсы да була. Тиешле шартлар. Ким хур урырга булмый инде, дөресен әйткәндә, мин моны тирак итеп әйтәм инде. Аллабирса, барысы да яхшы булачак. Иң мөһиме бит, без ничек уйладык, бераз вакытыгызны алам, чөнки менә шушы без сезнең белән хәзерге вакытта намаз кылып утыра торган, бәйрәм намазлары, салават әйтә торган көннәрне файдаланып, бәйрәмнәрне файдаланып, Ак мәчет белән академия бер комплекс була. Бер комплекс итеп карыйбыз. Әле менә төзеп бетергәчтен күрерсез. Монда инде бәйрәмнәрдә анда укый торган шәкертләр дә монда килеп намаз кылырга, анда көндәлек намазлар кылырга, укырга бөтен мөмкинлекләр, әйттем инде, булачак. Шуңа күрә бу бик матур, белмим әле күз алдына да китерүе, дөресен әйткәндә, җиңел түгелдер. Инде без беләбез нәрсә эшләгәнебезне. Шундый комплекс, шундый табигатьтә, шундый, мондый урынны дөньяда ныклап эзләсәң дә әле табуы авырдыр. Менә монда бөтен эшләнә торган эш, Аллаһы Тәгалә үзе күрсәткән кебек, менә ничектер җиңел эшләнә, шуны әйтер идем мин. Инде без көндәлек эшләгәч тә аның ничек икәнен беләбез, без арыгына түгел, инде күп кенә башка тарихи ниләр белән дә, мирас белән дә шөгыльләнәбез, аларны торгызу. Монда эшләр ничектер җиңелдән эшләнә дип. Әле әйтәсем килә, менә музей хлебобытында анда ашау урыннары, рестораннар да бар, аларны да хәял иттереп, чөнки без монда бит инде бик зур кунакханә салабыз. Аны салып бетергәннән сон, туристлар бит инде төрле милләттән киләләр, алар да үз иҗтиһадларын, значит, аларга да шарт тудырып, монда инде хәләл ашату оештырырга, дөресен генә әйткәндә, бу тирәдә бөтенесе булырга тиеш.

Бәйрәм белән иң мөһиме, менә республикабызда соңгы елларда Мәүлид бәйрәмен шулай матур иттереп уздыру, гадәткә керүе, ул үзенә бер зур казаныш. Ул теге эшләнгән эш кулдан килгәнчтен әзрәк онтыла да торгандыр, гел аның белән гел яшәп булмый, ул дөрес тә ул. Без аның инде ул гадәти эшкә әйләнеп бара, шулай булсын. Шунда аның әһәмияте. Шул күңел шатлыгын китерә. Аннан бит яшь буыннар үсеп килә. Балалар, балаларның балалары шунда килеп, карап, дөресен әйткәндә, рухи байлык туплап, менә шушылай иттереп, матур итеп эшләргә, яшәргә мөмкинлекләр туа. Күрәсез, республикабыз ничек бара, ничек иттереп Президентыбыз Рөстәм Нургалиевич тырышып, кулыннан да килә.